Mela, eh, Pier, grazzi tal-li eh, oġbok li tamil dan l-intervent online il-lum, eh, ma kemm ma sarx kun maħna. Ovvjament, Pier, nafu kem, kem tikteb għal website u ovvjament għandek opinjonijiet ovvjament fuq Juventus u fuq affarijiet li jedin jirrivolvu ma l-Juventus l-ewel mistoqsijeni xeqna millek hija. li diġa diskutenija f'dan il-podcast diġa l-lum, taqbel mal kunċett ta' plusvalenza pje. Efimni, naqbel, naqbel sa ċertu punt. Naqbel sa ċertu punt, il għaliex Eja, eja, eja naddu fil-kas tal-Juventus. Fil-kas tal-Juventus peress li hija kwotata, kwotata fil-borza. Allura bilfors irid ikoll irid tirrikorri għal dawn il-famużi plusvalenze għaliex tkun tittgħolli l-valur tal-azjenda għax il-Juventus la qiegħda kwotata fil-borża hija azjenda bħal kwalunkwe azjenda li teżisti fin-negozju in ġenerali, jiġifieri bilfors li trid tirrikorri għalihom. Issa mbagħad Naturalment, hemm wieħed xi jiddiskuti fuqhom fid-dettall u huwa suġġett li fl-opinjoni tiegħi ma tistax issiblu l-ewwel nett m'hemmx liġi fuqu. U dik hija importanti għalhekk dan huwa l-ikbar misteru illi l-Juventus ġew iġġudikati fuq xi ħaġa li ma teżistix liġi fuqha. Fimni, jiġifieri minn hemmhekk jibda jibda l-misteru l-kbir ta' din l-istorja kollha. Però anki kull kull azjenda in ġenerali tista' ddaħħal fl-accounts plusvalenzi, plusvalenzi fis-sens hija mhux bħala cash bħala valur ta' proprjetajiet, pereżempju, oġġetti posseduti mill-azjenda, mill-kumpannija, li dawk jivvalorizzaw il-valur tal-kumpannija. Issa, qed tgħid li hemm argument ovvjament iktar komplikat xi jsir vera. Eh, però kas jibqa' li l-plus Valencia l-Juventus jużawhom mhux il-Juventus biss jużawhom. Ovvjament, semmejt li kull azienda tagħmilha, kull klab tal-futbol jagħmilha, Sewwa. U naħseb il-mistoqsija prinċipali allura jeda. Ġida isek iħin tiegħi talija, eh, semmejta biċċa ftit żgħira, ma nixtieq espandi daqsxejn fuqha. L-opinjoni tiegħek dwar il-każ. U x'wassal għalih ukoll. Il-każ, il-każ tant huwa tant huwa delikat. U la taf minn fejn se taqbad tibda u laqas minn fejn se taqbad tispiċċa. Mela dan dan huwa każ kif qed tgħid inti illi kull klabb jirrikorri għalih. Kull klabb ġo l-Italja żgur, jiġifieri, ġo l-Italja żgur. Però naturalment bħas-soltu huma l-Juventus il-ħaruf tas-sagrifiċċju. Issa jiena ħa nitkellem straight, jiena min jaqra l-artikli tiegħi jiena l-abjad li ngħidlu abjad u l-iswed jiena Juventin fuq il-Juventin, jiġifieri nħobb il-Juventus daqs id-dawl ta' għajnejja kif jgħidu l-Maltin, jiġifieri però ġej mid-dinja tan-negozju jiġifieri daqsxejn idea f'management naħseb għandi daqsxejn idea żgħira għalkemm mhux f'dak il-kobor ta' azjenda Però ejja nibdew mill-fatt għaliex wasalna s'hawn. Mela noħduha minn żewġ naħat għaliex wasalna s'hawn. Wasalna s'hawn għaliex f'dawn l-aħħar snin mit-tluq jew mit-tkeċċija, għax tkeċċija kienet, ta' Marotta, kif ktibt ħafna f'bosta artikli tiegħi, fl-opinjoni tiegħi, Andrea Agnelli letteralment tilef il-kontroll tas-soċjetà fl-opinjoni tiegħi jien. Huwa fatt magħruf ma' kulħadd li Marotta waqaf minn mal-Juventus għaliex Andrea Agnelli ġie kważi mheddet ngħid jien minn Fabio Paratici u Pavel Nedved fil-każ ta' Ronaldo fejn Marotta kellu question marks kbar dwar l-akkwist issa tgħidli min ma ħax gost b'Ronaldo? Jien l-ewwel wieħed tlajt il-ġenna meta akkwistajna Ronaldo għalkemm kien avvanzat fiż-żmien imma Ronaldo jibqa' Ronaldo. U tagħna Ronaldo ma ngħidux Però Marotta dak iż-żmien irraġuna kif kienu jirraġunaw meta kellna diriġenti bravi fuq dawn l-affarijiet, ħares fit-tul. Issa biex ngħidu kollox u mbagħad inqala' l-każ pandemija, ġifieri ġie kollox ġie kollox ħażin. Però kif qed ngħidlek, jiena fl-opinjoni tiegħi mat-tluq ta' Marotta letteralment reħa r-riegni f'idejn Bniedem, ngħid jien illum il-ġurnata, Fabio Paratici, li kont li kont nemmen kważi kważi li hu kien il-moħħ wara wara Beppe Marotta, mentri dan aġixxa illi letteralment, fl-opinjoni tiegħi jiena, b'mod b'mod nista' nsejjaħlu dilettantesk illi anki l-iċken supporter jinduna minbarra ma tridx tkun bravu wisq biex Kif kienet qed tiġi mmaniġjata l-Juventus f'deċiżjonijiet ta' akkwisti, ta' ċessjonijiet, ukoll minn hemm tibda tinduna li kien hemm xi ħaġa mhix tinkwadra. Issa, mill-affarijiet li ħerġin, dan il-bniedem irraġuna li Dala kellu l-potenzjal tal-firma ġall-Juventus, jiġifieri jekk Dala filgħodu hu għoġbu jonfoq għall-mod tal-kelma 20 miljun, fi plejer li jiswa 10, 15, da qabad iffirma u dan, u ġabu. Ġifieri, fil-fatt assistejna dawn is-snin għal ħafna, ħafna, ħafna deċiżjonijiet u akkwisti illi fl-opinjoni tiegħi ma kellhomx għalfejn nibdew mill-ewwel mill-ewwel trasfura li saret pereżempju Aaron Ramsey. Ramsey kulħadd jaf xi plejer kien, da dejjem imweġġa', l-istorja tiegħu mal-Arsenal kienet tgħid dan mimli injuries, u għax kien fil-transfer ġibnieh u tajnieh paga ta' seba' miljuni fis-sena. Seba' miljuni fis-sena. Transfer, transfer hekk bħal Ramsey eżempju, mbagħad tara il-plusvalenzi jew kella il-trasferimenti dubjużi li saru. Jina li hija mistoqsija tiġi waħida, kien hemm strateġija jew ma kienx hemm. L-opinjoni tiegħek. Ma kienx hemm assolutament u dawn l-aħħar tliet snin u rewna bil-fatti kemm ma kienx hemm għaliex l-iskwadra min jidħol fid-dettall bħali Forsi anki tattikament dehret li kienet mibnija ħażin, dehret li kienet għaliex per eżempju, sempliċiment kif ġieli ktibt anki fl-artikli tiegħi min isegwini u nieħu pjaċir min jikkummenta forsi anki jekk ma taqbilx, mhux problema, għalhekk qegħdin hawn, għalhekk isiru dawn l-affarijiet, għalhekk inżommu l-grupp tal-klabb ħaj biex il-membri jikkummentaw u jagħtu l-opinjonijiet tagħhom. Per eżempju, sempliċiment mitluq tal-ikxtajni. Mill-bejgħ ta' Joao Cancielo u mit-tluq ta' Kwadwo Asamoah, bqajna nillapazzaw, letteralment bil-kelma Maltija nillapazzaw, b'Decilio, Decilio, jew naħa jew oħra, meta, meta jilgħab, meta jilgħab, għax dan jitlef 50 partita fis-sena. Mhux hekk. Jiġik id-dubju għadux mal-Juventus dan, kultant. Osfor, osfor. Plus li jasarna il-Quadrado. Għax Li tagħmel sagrifiċċju u tagħmel season tilgħab bi Cuadrado mal-linja kollha nifhimha, imma li tagħmel tliet snin le għax taf illi awtomatikament ma tridx tkun ġenju wisq inti, ma tridx tkun ġenju wisq, illi dan qed jikber u jekk din is-sena tat 100, is-sena d-dieħla ħa jtik 70 u ta' wara ħa jtik 50 jekk mhux 40. Biex issa Allegri stess, Allegri stess qal mela. li ma jistax jitlob il-kwadrado dak li kien jitolbu s-sin ilu, eh, prosit. Eh, induna, induna, induna, induna. Eġviri, u jina id-domanda tijaj hija, mela ħdimna tan tajjeb Ħdimna ta' u qabel kulħadd bħas-soltu bil-Juventus Next Generation, bl-Under 23, bil-Primavera, hija possibbli, possibbli jekk ma rridx nonfoq flus. Daqs dak talenti li hemm, qed naraw pereżempju il De Winter mal-Empoli, għamel logħba mal-Inter ta' veteran, jiġifieri tgħidli differenti tilbes il-flokk tal-Empoli u tilbes il-flokk tal-Juventus darba u elf. Imma illum nieħu paċenzja, għada nieħu paċenzja, pitada ħajkolli l-frott, żgur. Għaliex timijiet oħra barra, barra speċjalment fil-Ġermanja jitilgħu ċertu plejers. Ibda minn Bayern Munich, pereżempju. Għax Bayern Munich għandhom dik il-politika illi nagħmlu dak id-daqsxejn tartok kull sena nonfqu l-flus iwa, imma fi plejer li naf li se jagħmel id-differenza, u mbagħad tista' tiżgarha waħda mela le, ħadd mhu ġenju, ħadd m'għandu garanzija, imma l-madwar, il-madwar jikkreah bi ftit, xi ħaġa li konna nagħmlu fil-passat, fiż-żmien Moġġi u Ġiraldo, biex ngħiduha biċ-ċar. Qed tifhimni? Issa biex ngħaddi biex ngħaddi għax il-fehma tad-diskors huwa hemmhekk fuq il-plusvalenza, fuq il-każ plusvalenza, se nerġa' ngħid erġajna il-ħaruf tas-sagrifiċċju apparti jekk sarx ħażin jew jekk ma sarx il-ħażin, nerġa' ngħid liġi fuq il-plusvalenze ma hemmx, ma hemmx. Jiġifieri qatt smajtu xi mkien fid-dinja xi ħadd jiġi ġġudikat, niġi ġġudikat fuq xi ħaġa li m'hemmx liġi fuqha. Waħda. Mela dal-każ diġà nstema' u kulħadd ġie proxolt. Kien magħluq? Is-snin kollha. Alla jbierek, Alla jbierek, reġa' nfetaħ, xi ħaġa li qatt ma ġrat, li qatt ma ġrat. Alla jbierek ukoll, id-deċiżjoni reġgħet ġiet malajr, malajr li ħa mmorru. It-tmien timijiet l-oħra ma weħlu xejn. Il-Juventus l-akkuża, l-akkuża titlob disa' punti, però neħlu ħmistax. Neħlu ħmistax. Għaliex? Għax kif raw lill-Juventus resqin 'il fuq, Resqin 'il fuq u l-konklużjoni ta' di kollha trid tkun li l-Juventus jibqgħu barra mill-Ewropa żgur, żgur. Ħa nagħmilek mistoqsija antipatka u li qed tiġini f'moħħi issa. Jaf hemm mitt moħbija minn taħt fuq dal-każ? U jekk qed tifhimni Jiena jiena ngħid mhux id hemm moħbija, hemm id kbira moħbija. Din hija din hija ċara illi din hija tpattija, tpattija mill-UEFA, din hemm il-UEFA warajha. Dan jaf illi ftit huma l-possibilitajiet li lil Juventus jista' jew lit-timijiet l-oħra li qegħdin favur is-Super League jista' jikkastiguhom b'xi ħaġa u din hija aġenda kollaborattiva mal-Federazzjoni Taljana għax fl-Italja l-odju li hemm mal-Juventus kulħadd jafu, jiġifieri dawn insew li se joqogħdu jqisu għax isma' jekk se nerġgħu nagħmlu xi ħaġa l-Juventus se nerġgħu nbatu finanzjarjment dawn ma jinteressahomx. L-importanti biex l-affarijiet ikunu ċari lin-nies ngħidulhom il-verità. Daw ma jinteressahomx. Daw l-unika l-unika sodisfazzjon tagħhom hija li jkissru lil Juventus. Dik hija li u l-dispjaċir li għandi biex inħaff għax m'għandniex ħafna ħin, id-dispjaċir li għandi illi tajniehom bl-imgħarfa biex isawtuna. U jiena dik qatt qatt ma bsartha Aħna, inti forsi bħali u min hu daqsi, għexna sbatax-il sena ilu nafu x'għexna, il-weġgħat li rajt meta waqqgħuna u qatt ma bsart illi ħa nerġgħu jkollna soċjetà li nagħtu bl-imgħarfa u rajt mhix faċli tirbaħ disa' leagues infila u rajt ittella' lill-klabb għax il-klabb ħa żvolta enormi. Household u mbagħad f'sempliċi tliet snin timmaniġġja u tippermetti nies mhux kapaċi jimmaniġġjaw klabb, azjenda bħal dak biex erġajna qegħdin fit-tajn u msebilħin ma' kulħadd. Hemm bżonn li kulħadd idaħħal f'rasu illi l-Juventus mhux id-diriġenti jew il-maniġers jew il-plejers Il-Juventus, il-miljuni, il-miljuni ta' supporters li hawn madwar id-dinja kullimkien, aħna li nħallsu l-flus biex immorru narawhom kollha kemm aħna, tafu kemm kulħadd jagħmel sagrifiċċji, orajt, biex immorru narawhom u l-imħabba lejn dan it-tim. Fejn irnexxilna nerġgħu niġu, mela sewwa, iġġib il-klabb fil-glorja u mbagħad u mbagħad taħseb ta' flok tkompli tikber tagħmel miljun pass lura. Mentri fl-opinjoni tiegħi ma kienx hemm għalfejn ma għax x'hekk kieku kien hemm management bil-għaqal management aħna wara Cardiff erġajna kieku bnejna tim u llum mhux disa' leagues infila konna nieħdu konna neħdu ħdax tnax jekk mhux iktar. Għax l-oħrajn kienu fid-disgrace. Kull. Management ħażin. Kull darba taqbeż fuq id-diriġenza, Piero, l-aħħar żewġ mistoqsijiet naqadhom l waħda li huma fuq id-diriġenza. X'inhu l-verdet finali tiegħek fuq il-grupp ta' diriġenza li kellna u x-xenti ġifieri li rriżenjaw u jekk għandek fiduċja fid-diriġenza ġdida li se tbidilha l-affarijiet għall-aħjar kemm fuq il-pitch u kemm off the pitch. ovvja fuq id-diriġenza li kellna fl-aħħar tliet snin, illum il-ġurnata ma jistax ikollok opinjoni tajba. Ma jistax ikollok opinjoni tajba. Fl-opinjoni tiegħi issa hawn. Kulħadd inkluż Pier fiha? Kif? Kulħadd inkluż? Kulħadd inkluż ejwa, u l-ikbar responsabbli ngħidha wiċċi minn quddiem huwa Andrea Anjelli. Kontra qalbi, jiġifieri ninżalu l-kappell tas-suċċessi li ġab bħala President, għax illum il-ġurnata xorta ngħid Buċċi minn quddiem ukoll li l-moħħ kien marotta u importanti, aħna kull meta konna fil-glorja, mhux aħna biss, kwalunkwe soċjetà, jekk ma jkollokx direttur ġenerali ta' stoffa li jifhem fil-logħba, t'esperjenza kbira, diffiċli biex iġġib is-suċċessi. Tafu x'jien ngħid, tafu meta kellna simi, laqqas, laqqas ħa ngħid, m'iniex ħa ngħid, laqqas irrid ngħid, insomma, viċin, Alessio Secco naħseb li kien viċin. forsi forsi ma wasal biex ma ngħidx kien kapaċi joħroġ minn mument ta' diffikultà kważi kważi sissa iktar minn da, sissa, sissa. Right, ġifieri imma dana dana letteralment daw letteralment imma niġġaw ħażin. F'kull nista' ngħid apparti apparti il Naturalment il-Juventus imbagħad minn affarijiet oħra huma qegħdin ħafna ħafna l quddiem minn oħrajn fosthom il-kantinassa, il-ġej hotel, ġifieri biex dawn l-affarijiet biex ma taħsbux li jiena qed inkun kritiku f'kollox. Imma fl-aħjar ħaġa, fl-aħjar ħaġa, fl-iktar ħaġa importanti, Letteralment ħarbet is-sitwazzjoni mill-idejn. Jiena nistaqsi fejn kienet id-due diligence tal-klabb, taċ-ċidija? Fejn kienet id-due diligence? Jekk oġġett orajt tista' tagħmlu, imma qed naraw li forsi se nesaġeraw, nerġa' ngħid tinsewx li l-Juventus kwotata fil-borża. Ma tistax tirraġuna inti ġall-pitch biss biex niftiehmu. Trid tirraġuna bħala azjenda għax int kwotat fil-borża. Mela jien nippretendi Li plus id-diriġenza, iċ-CDA, kellu jkollu due diligence li jgħidilhom isma' oj, hemmhekk stop għax jista' jkollna l-problemi biex ma nixgħelux bozoz fuqna. Alright, għax jafu illi jekk nixgħelu bozza, jekk tixgħel fuq tmienja u jkun hemm il-Juventus, fuq l-oħrajn se tintefa' u fuq il-Juventus ħa tixgħel floodlight iktar milli jkun hemm ġo xi stadium. Kulħadd jafha din. Kulħadd jafha. Jiġifieri jiena Il-dispjaċir li għandi għalxiex, għalxiex aħna il-Juventus ta', aħna l-Juventus m'aħniex il-Lecce jew l-Inter. Rajt, l-Inter marru jagħmlu bond ta' 350 miljun, jiġifieri marru jagħmlu dejn fuq dejn biex iħallsu l-plejers. Right. Jien ma nippretendix li mill-Juventus tagħmel ftehim ma' plejers illi ma jħall jirrinunzjaw għall-pagament ta' xahar u noħroġ stqarrija jekk hu vera, jekk hu vera, ħa nagħti l-benefiċċju tad-dubju, illi l-plejers irrinunzjaw għal erba' xhur. Barajt meta jinkwotat fil-borża? Għax dak każ ieħor kompletament differenti u ma nafux xa jiġri fuq. X'responsabilità hi? X'responsabilità hi? Daw, daw il-Juventus, nerġa' ngħid, ma ħdiex il-kaltan is-setta, il-Juventus. Biex jiġifieri dawn l-affarijiet Dawn l-affarijiet fejn hu abjad ngħidu hu abjad. Fejn issa mbagħad nistgħu niddiskutu kemm trid li moħħhom fina li jaqbdu magħna mija fil-mija, mija fil-mija. Imma għaliex aħna għaliex aħna ma tallimniex mill-lezzjoni ta' meta ddew minn fuqna, rajt, ta' meta ddew minn fuqna, ma tallimniex u konna konna niddefendu ruħna b'mod li nagħmlu soċjetà b'saħħitha Rajt, li anki sempliċiment illum tara l-programmi, tara l-programmi, tara il-post fuq Twitter, Instagram ta' ġurnalisti daw letteralment odju versus il-Juventus u ħadd ma jgħidilhom xejn. Ħadd ma jgħidilhom xejn. Barajt, Għalhekk wasalna s'hawn, biex kulħadd ikun jaf għalxiex wasalna s'hawn, għalhekk għax illum biex issir popolari, ssir ġurnalist popolari, mur fuq Twitter, oqgħod għajjar il-Juventus għax ħadd ma jgħidlek xejn, erħilhom, erħi, skiet risposta. Rajt. Rajt. U Biex nerġa' niġi, biex nerġa' niġi għall-kwistjoni, għax inti saqsejtni domanda delikata u għedtlek żgur minn fejn ġejja. Din, din oħra, din oħra. Mela meta inti tagħmel plusvalenza, jekk jien niġi għandek ngħidlek isma', għandi dil-mejda u qiegħda għall-bejgħ u inti tinteressak. Ngħidlek jien għalija dina tiswa 500. All right? U inti tgħidli isma', jien għalija ma tiswix daqshekk. Tiswa 250, imma mhux problema, intik 250 u niddikjarawha 500. Mela il-ħażin m'għamiltux jiena biss, għamiltu inti miegħi. Żgur. Għamiltu inti miegħi. Di sieħeb, di sieħeb ta' Kalċopoli, mela l-Juventus waqgħu Serje B u di se referis liberati. Mela fejn kienet il ma' min sar il-ħażin? Ma' min sar il-ħażin? Ġifieri, Oh, niġu, niġu, nibqaw, nibqaw għad, għax ma tispiċċa għad. U oh, zgur lem. Il-kwistjoni Super League, per eżempju, li l-lum għedin, għedin f'dan il-ħasil kollu, dina oħra, dina oħra. Mela, akkwistajt pozizjoni bħal dik flieka, fej tista' iġġib ċertu saħħa ċertu, mhux qed ngħid poter biex jintuża fil-pieċ ta', imma jkollok say qawwija fl-Ewropa. Alright? Dik waħda. Dik waħda. Tmur għal gwerra kontra kontra is-suldati tad-dinja kollha. Mhux qed narak għalih. Kompli hawnhekk jgħid. Tmur għal gwerra kontra s-suldati tad-dinja kollha. Tidher inti għal kulħadd, tidher inti għal kulħadd biex kulħadd ikun tidher der anjelli għal kulħadd. Kulħadd kif ra il-pandemonju li nqala ħarab li hemm, ħarab li hemm, ibda mill-klaps Ingliżi, ibda mill-klaps Ingliżi, ħarbu li hemm. U baqa' l-leader tagħha l-biċċa xogħol. Tisimgħu xi ħaġa fuq ir-Real Madrid u l-Barċellona? Tisimgħu xi ħaġa jew xi dikjarazzjoni ta' Ceferin kontra r-Real Madrid u l-Barċellona? Però mbagħad allura dik ma tiġix bħalma dan il-kumment li għaddejt inti l-ewwel mhux kumment huwa fatt. lill-Federazzjoni Taljana ma jinteressahiex u hi l-unika federazzjoni naħseb jien fid-dinja li tagħmel sabotaġġ lill-klabb tagħha stess, I mean, dixxiplina jrid ikun hemm, all right, imma mhux dan it-tip fejn qed tgħid inti stess ukoll u naqbel miegħek li m'hemm l-ebda liġi kontra Għalhekk, din. jekk niġu f'dan, jekk niġu f'dan, jekk niġu f'dan, is-sena nibqa' l-fatt li min żbalja Naturalment f'kull ħaġa hekk irid jirrispondi għar-responsabilità tiegħu. Imma skużi, f'affarijiet li m'għandhomx jaqsmu mal-pitch, f'affarijiet li m'għandhomx jaqsmu mal-pitch, x'jiġifieri, x'jiġifieri jeħel il-pitch? X'jiġifieri jeħel il-pitch, skużi? Jekk inti trid tkun serju, jekk nikkastiga jiena jekk qegħdin fil-ħażin, jekk temmen li hemm il-ħażin, nikkastiga l-individwi, ngħidilhom dawn, ma ħaqqhomx iktar ikunu f'dan l-ambjent. U ntihom sentenza eżemplari. Mhux nipprova inkisser il-klabb jekk ma jkunx hemm x'għandu x'jaqsam il-pitch. Eh, għax il-pitch, jekk inti meta dawn naqsu l-15-il punt, mhux biss ġew kastigati d-diriġenti, ġew kastigati l-players. Eżgur, eżgur. U Jiena m'iniex qiegħed hawn biex noqgħod inbeżża' imma dan għadu biss il-bidu. Jekk xi ħadd jiena nispera bħalkom illi l-ħmistax-il punt li jirnexxilhom fil-kwoni ineħħa xi biex kulħadd għax jidher li hawn anki mill-post li nara fuq Facebook tal-klabb jidher li hawn min mhux qed jifhem għadu. Il-ħmistax-il punt il-kwoni mhux tnaqqashom tista', jew tneħħihom jew tħallihom hemm. U biex kulħadd jaf ukoll, ikun jaf ukoll, diffiċli illi l-CONI tbiddel sentenza. Tgħoddhom fuq subgħajk. Tgħoddhom fuq subgħajk. Għax il-CONI m'intix ħa tmur u tgħid u toqgħod tgħidilhom isma', għax dil-karta m'urilkomx ta, u għax da hekk hekk u hekk. Daw iridu jsibu xi ħaġa, l-avukati tal-Juventus, qabel imorru l-CONI, iridu jsibu xi ħaġa illi l-akkuża mxiet ħażin fil-proċess bħala dati, bħala, hemmhekk jista' jkun hemm iċ-ċans, il-bqija m'hemmx ċans illi jitnaqqsu dawn il-ħmistax-il punt biex kulħadd ikun jaf. U mbagħad x'jiġri wara jekk imorrux il-Qorti tat-TAR, jekk imorrux il-Qorti Svizzera, ġifieri mbagħad hemm storja dana naħseb illi għanna sas-sajf għaddejjin 99% għanna għax dana il-Juventus. Alla ħares jiqfu għaw il-Juventus, alla ħares jerġaw jiqfu għaw. Ebe, mista jkun pjer, pero safrattant jek indumu sas-sajf fil-lik ikun laħaq spiċċa, 15 punt eh, ikun għadhom hemm. Fil-fatt, fil-fatt, jekk innu tajt xi ħaġa li moġbitni xejn, fuq tal-pagi talab deroga per bejn ġurnata. U t-timing huwa eżatt biex jara x'sa jiġri mill-koni. Jara l-Juventus kif ħa jaġixxu biex jekk għalli jista' jkun ineħħulhom dak il-ħmistax-il punt bil-garanzija illi l-piena tal-pagi tkun id-doppju. Opinjoni tiegħi, opinjoni tiegħi, jiġifieri imma l-affarijiet jidhru ċari. Din ġejja vendetta minn dawk il-kbar, fl-opinjoni tiegħi jien. Jiġifieri Nerġa' ngħidlek tajna marfa tajna marfa biex nissawtu. Tajna marfa biex nissawtu u jiddispjaċini ngħid, nerġa' ngħid li l-ikbar responsabilità fija hija tal-President. Dispjaċini ngħid għax jiena għandi stima kbira lejn familja Anjelli. Familja Anjelli tat tat ħajjitha għal Juventus Pero fl-opinjoni tiegħi jiena apparti li llum Agnelli l-isem fadal Agnelli għax illum il-poter il-poter tal-familja qiegħed f'idej f'idej John Elkann, f'idej l-Elkanns jiġifieri ftit għandu say Andrea hemmhekk u xorta nibqa' ngħid illi l-imħabba l-imħabba l-imħabba u l-kapaċità u l-istil ta' tmexxija li kellhom Ġanni u Umberto diffiċli diffiċli ħafna biex insibuha. Għamidlek mistoqsija tal-axħar unġiet kun ġibaw u tispiċċa bija Pier. Għandek fiduċja fil-dirigenza ġdida li mux biss tirraġ dal-kas, u ma tirraġax dal-kas, għax famet nejdu l-affarijiet komplikati, li għamil l-affarijiet jimxu b'mod iktar għaqli l-qoddim. Fimni, li l-affarijiet ħajimxu iżjed baqal m'għandix li xken dubju għaliex minn tpoġġa huma nies li fejn jidħlu azjendi dawn huma n-nies dawn huma n-nies tal-kumpanija tal-Exor. Dawn huma n-nies ġifieri li jieħdu ħsieb il-finanzi, il-pariri u kollox, ġifieri dawn huma anki ċidja li nħatar ġifieri dawn huma tekniċi. tekniċi biex li ġara ma jerġax jiġri u biex kemm jista' jkun inkunu nafu kif għandna niddefendu ruħna. Jiġifieri jekk tgħidli jekk tgħidli fuq tmexxija fuq tmexxija mbagħad ta' ta' management tat-tim, ta' ta' players, ta' ta' eċċetera. Fejn għandu x'jaqsam, fejn għandha x'jaqsam il-pitch, jiġifieri, jiena nemmen li għad irridu jiġru xi affarijiet sas-sajf, jerġgħu jinbidlu xi affarijiet żgur ikun hemm żgur dħul ġdid ta' persuna jew tnej. Naħseb illi żgur għalkemm Francesco Calvo huwa bniedem bniedem bravu wkoll, jiġifieri, imma imma ma narax illi jista' jaġixxi waħdu, ġifieri dana Żgur, jiena fl-opinjoni tiegħi. Fl-opinjoni tiegħi bħal ħafna wasal wasal iż-żmien l-ewwel nett ta' persuna Juventina bis-serjetà li li għexet li għexet il-Juventus li mart l-infern għall-Juventus u qed nirreferi għal Alessandro Del Piero ġifieri Alla ħares, Alla ħares ma jiġix imsejjaħ f'dan il-mument, mhux qed ngħid issa imma viċin is-sajf jekk għandu jissejjaħ diġà hemm il-kuntatti żgur, jiġifieri mija fil-mija. Però żgur li hemm bżonn ta' direttur sportiv espert ftit hawn, ftit hawn fl-opinjoni tiegħi, ftit hawn u kif in is-sitwazzjoni min huma diffiċli jiċċelqu minn fejn qegħdin. Però wasal iż-żmien li jkun hemm dak il-bniedem li jaqgħad jaqgħad it-tim mas-soċjetà. Jekk ma jkunx mhux ħa jkun hemm bniedem li jiġbor dak il-feeling u jagħti idaħħal dik il-juventinità fil-plejers u fil-plejers tal-futur naħseb ma tantx ħa noħorġu malajr minnha s-sitwazzjoni. Jalla mhux hekk imma jiġifieri dan huwa żmien illi ħa jiddeċiedi jekk il-Juventus jerġgħu jiġu lura glorjużi u rebbieħa kif kienu f'qasir żmien jew inkella se nieħdu tul aktar ta' żmien. Naqbel miegħek Pier, grazzi tal-intervent tiegħek. Minn ftit minuti domna nofsija kważi hawnhekk. Eh, grazzi tal-ħin tiegħek ġifieri. Aħna nkomplu ovvjament nkomplu naġġornawkom għal min qed isegwina fil-jiem fil-ġimgħat li ġejjin ovvjament qed tkompli diskussjoni fil-grupp tagħna u hekk ġifieri u naraw ovvjament eh, x'ħajkun qed jiġri fil-qrati wkoll. U ovvjament inkomplu nsegwu t-tim tagħna. Eh, Għalissa nirringrazzjawkom u grazzi tal-li segwejtu. Grazzi għalek u nsalli għal kulħadd għal kull minn ħajkollok mistieden fil-podcast. Grazzi għal kulħadd.